Mdkp thu zir sanghnih sawmhnih pahnih zirlai pangana kan lo zir leh dawn ta a, khawtlang siam thatna a thalaite mawhphurhna tih kan zir dawn a, hei hi Rev. K. Lalbiak Enga ziah a ni. Thu hma, Pathianin mihringte hi nung hova cheng ho turin min siam a, thianghlim famkim lo a nih miau avangin Chu kan chen hona khawvelah chuan eng lai pawh hian sual leh tha a insual reng a ni. Ram rorelna leh khawtlang ah te dikna inhmun a chan lohna hmunah chuan rethei an rethei tual tual a, mi hausa tlem tein an duh duhin chung rethei te retheihna chu an hmang tangkai thin. Khawtlangah dikna leh hmasawnna te a awm theihna turin Pathian ringtute kan pen chhuah ngai a, A theih ang anga kan thawh pawh a tul hle bawk. Pakhatnaah chuan Pathian thua kan hmuh dan. Thuthlung hluiah hian Pathian zawl neite'n ram siam thatna hna an thawh kan hmu a. Kum zabi pariatnaah zawl nei Isaiate, Amosa te, Hosea te Migate ho thu chah pui ber pakhat chu khawtlang dan sual leh nun dan tha lo, social evil kan tih te, rorelna dik lo siam thatna chungchang a ni. Isaiah chuan, Israel te sualna nasa taka demin pawn langa sakhawi taka lang a, Pathian an ṭih chuan si loh thu leh sim tura zirhna hmun tam takah kan hmu bawk a ni. Nehemiah chuan Susana a awm lai khan Jerusalem kang che rem rum te chu a vei tak zet a, tun din hna a thawk a, zawl nei dang te pawhin rethei te rah bia a, awm te zalenna tur leh khawtlangah rorelna dik a awm theih nan thahnem ngai takin an tlang au thin. Juda leh Israel ramah kum zabi pariatna lai khan mi hausa an hausa tulh tulh a, mi retheite erawh chu rah bia awmin an chhiah pek khawm hmangin milian ten nawmchenna leh nuam tawl nan an hun nasa takin an hmang a. Hetiang thil en thilten awm chi hrang hrangte hi Zawl nei hote khan an ngawih bawmpui mai thei lo va, Israel mite chu an innan lam let theihna tur leh an insiam that theihna turin fuih, zilh leh vau khan hna an thawk thin a ni. Pakhatna pahnihnaah chuan thuthlung thara la lisua rawngbawlna atangin ni. Lalinsua rawngbawlnaah hian a thil tum bulpui ber chu thlarau chhandamna a nih laiin khawtlanga harsatna hrang hrang hmachhawn kha a tel tlat bawk. Rilṭam te ei tur pek te, damlo leh natna hrang hrang tuar tih dam hna te rawngbawlnaah khan a tel a ni. Tunlai kan ram kan thlir chuan mipui nawlpui hi kan re thei a, sualna chi hrang hrangin min chim nasa hle bawk a. Hetiang hunah hian ṭi ke pi te chuan Lalisua rawngbawlna huap zo hi chhawmnung zel kan tum tur a ni. Lalisua Krista chhandamna chuan thlarau chhandamna chauh ni lovin rilru, taksa, thlarau damna a keng tel a ni. Paula chuan ti hian min hrilh. Tin, remna Pathian ngei chuan in pumin ti thianghlim cheu rawh se. Tin, in thlarau leh in rilru leh in taksa chu kan Lalpa Isua Krista lo kal hunah chuan sawisel bawvin a puma humhimin awm rawh se tiin Lal Isua ngei pawh khan Riangvaite nena chanchin tha hril hril tur a nih thu leh Lalpa lungawi kum thu sawi tur tirh a nih thu min hrilh bawk a ni. Pakhatna pathumnaah chuan Pathian thu thiamte ngaihdan Kan ngaithla ho leh dawn a ni. Karl Barth-a chuan, Lal Isua khawvela a lo kal hian thlarau lam chauh ni lovin rorelna dik a awm theih nan lo kal a ni. Chuvangin Pathian thu Chu practical a a tak tak hman a ngaih a ngai ni tiin Pathian hian he khawvel hi a haw lo va, a chhunga thil sual te erawh chu a haw thung a ni. Chhandamna hi vanram kai ngawr ngawr ringawt a ni lo va, khawvela Pathian ram a lo thlenna pawh hi a ni bawk a ni. Thlarau lam nun leh tisa hi dan hran dah hran daih chi a ni lo va, chuvangin tuna society harsatna hrang hrang ngaihthah tlat chuan Pathian duh dan a zawm lo a ni. A hrilhfiahtu pakhat leh theologian James Holt Kohn-a chuan mipuite leh society-a harsatna hrang hrang ngaihsak lo Kristianna te, Kristianna tluantling a ni lova Society a dikna a awm theihna tura beih duh loh leh ngawih mai mai hi sual a ni e, a tiin, Lalisua rawngbawlna chu mipuite tan a ni a, rah beh te tisa, rilru leh thlarau chhandamna hi Lalisua hnathawh ber a ni, tiin mi mi ngo Kristiante chu a dem hle thung a ni. Khawtlang siam thatna kawnga Evangelical leh Baptist te hnu hma mi thenkhat chuan Baptist Kohhran hi Evangelical Kohhran kan ni a, Social Action lamah hian kan hniam deuh a. Hei hi a dikna tam tak a awm thei ang. Amerawh chu Baptist te hian ram leh hnam khawtlang nun siam that kawngah nasa takin hma kan lo la tawh a ni. Chuvangin Evangil kal hoin hma Evangil kal hoin hma an lo lak tawh dan leh an hnathawh lo thlir ta ila. Kum sangkhat zakua sawm sarih pakua ah khan England leh Scotland a harhna nasa tak a lo thlen khan Mission lama harhna a rawn thleng a, hei hi Evangil kal a uak enin an ti thin. He harhna hi Europe leh America nasa takin a darh a. Missionary tam tak an tir chhuak a, chumi rual chuan he harhna hian khawtlanga danglamna nasa tak, social transformation, leh mahni mihring puite ngaih pawimawhna nasa tak a thlen a ni. Wesley Braddy-a chuan a lehkhabu ziak England Before and After Wesley tih ah chuan ti hian a ziak. Khatih hun lai khan English tawng hmanna ram America leh Europe ah chuan ram leh ramsa chunga nunrawnna te, zu ruihna te leh mihringa sumdawnna Sakhaw hruaitu sex lama nunin thlah dah lutuk leh nawhchi zawrhna hluar lutukte, inthamnate, hleprukna nasa lutukte kha kum zabi sawm pariatna a Evangelical Awakening khan nasa takin a rawn ti reh ta duak a. Khatiang reng renga England-a khawtlang nun siamthatna kha a la awm lo a ni, tiin. Hindu sakhaw betute thil chin tha lo tak, pasalte ruang hal ruala an nupuite an hal ve thin a, Sati kan tih kha, tih ban a nih theih nan theih tawpin an bei a. America ah pawh zirna harhna a thlen a, University a, Pennsylvania leh Princeton te hi heng harhna leh Evangelical te hmalakna lo indin a ni. Kan pin pioneer, missionary, Pu Buanga te bakah khan Zosak missionary dang te pawh khan social evil chi hrang hrang kha an rawn vei hle a. Education lamah te tihdamna lam te Khawtlang dan sual chi hrang hrangte fibang turin theih tawp an chhuah a nih kha. Thalaiten khawtlang siamthatna kawnga kan mawhphurhna lo thlir ho leh ila. Thuthlung hluia zawlneit leh Lalisua rawngbal bawl dan te, hun kal tawha Baptist Kohhranten Social Evil chi hrang hrang, tihremna leh ram siamthatna kawnga hma an lak nasat zia kan sawi ta a, hemi atanga Society siam thatna tura kan mawhphurhna kan zir rualin hemi kawngah hian Baptiste-te hi kan mikhual lo hle a ni. Tun dinhmunah hian BCM chuan Mission Kan uarna lamah hian khawtlang leh rangveina tak tak leh a taka inhmanna lamah hian kan nufum ta deuh niin a lang. Kan ram, kan thlir chuan harhna leh Revival te Salvation Camp kan neiin kan thleng cham chi reng a. Hemich Chung hian social evil chi hrang hrang te hi kan ramah a pung tual tual loi bawk si a ni. BCM in Missionary Centenary kan lawm kan lawm khan Cen Centenary Thuthlung pasarih kan siam a, a panga nah chuan ti hian thuthlung kan siam a nih kha. Kan rawngbawlna hmun apiangah dan sual leh Thil chin tha lo, mihring nun leh hnam tichhe thei, zu te, ruihhlo te, leh corruption chi hrang hrang chanchin tha hmel mar piang te chu kan do zel ang tiin thuthlung an lo siam a ni. He kan thuthlung kan bawhzuina leh chhunzawmna hma ah, Hma an laknak tur pawimawh leh lian deuh deuh nia lang te chu i lo zir ho leh ila. Pakhatnah chuan corruption. Kan rama hlebrukna corruption a tam zia hi kan hre theuh mai. An ei ru lai hmu lo mah ila, in leh lo, din danah te, ram an neih zau leh lirthei kawlah te, an sum leh pai hman danah te, Corrupt tih kan hre vek mai. June ni sawmthum sang khat zakua sawmriat paruk a Mizoram State puitling a hlan kai kan nih atang khan kum sawmli dawn a vei ta. Kan ramah hmasawnna tlingtham hmuh tur a vang hle a ni. Politician ram hmangaih tak tak kan neih mumal lo avangin kan re thei zual zel a, sorkarin ram hnuk tak tak a khawih lova sum tlem te te in mipui min thlem lungawi a, hei hian kan mite zinga kut dawh rilru a siam a, re thei zual zelna kan pan mek a ni. He kan ram hrivei hi tikiang turin thalaiten kan rilru kan siam that a ngai a, kan ngaihhlut zawng kan thlak a hun ta hle mai. Enge a neih tih hi ti aiin engtin nge a neih tih kan chhut thiam fo a ngai. Awlsam taka neih aiin thawh rim a na tanga hlawhtlinna kan ngaihhlut zawk fo a tul a ni. Pahnihnaah chuan public leadership, khawtlang ram leh hnam huapa, NGO hrang hrang leh political party-a hruaitu nihna a tih theih a, state, district leh veng, local, huapa hruaitu nihna te hi midang thawh leh thawh tura kan ngai In kan dah tur a ni lo. Kan thutiam zinga pakhat khawtlang thatna leh in unauna tinghet turin tih hruaitu nihna atanga a tha zawk a, kan thawh theih a tam a. Pawlah hian member dinhmun atang ringawt chuan a sulsutu leh pawl kal fuh lo tur venna kawngah thawh hlawk a harsa hle thin a ni. Chuvangin, kan tel ve na pawl hrang hranga active leh tangkai taka kan in hman a, a hnarkai tu nih kan tum ve hrim hrim hi a tul hle a ni. Pathumna chuan kan member te khawtlang hruaina kawnga fuih leh dawm kan Kohhran thenkhat chu an member te khawtlang leh ram huapa hruaitu nihna kawngah hian an induhsak thiam hle. Hemi kawngah hian GKP ten hma kan lak ve te pawh a hun hle mai. Rindan mumal lo leh a nawlpui ngaihdan ni lo rinna nei mi te kuta khawtlang hruaina hna kan dah mai chuan Kawng dik lovah min hruai palh hlauh a hlauhawm hle. Kan tawp tep a tlangkawmna an thiar leh lawk ang. Kan ram dinhmunah thil duhawm lo thenkhat kan sawi hian a zavaia chhe ta vek angah chuan ngai lo ila. Amaherawhchu kan ram hian. That lam aiin chhiat lam kan pan mek a ni. Hetih lai hian BCM chuan Mission Kohhran kan ni e tiin kum za dawn Mission lamah kan thapui kan thawh a. Hetih lai hian kan inchhungkhur Kohhran leh Khawtlang chu sual thuk takin sual thuk takin min ei mek loisi a ni. Kohhran hote kan thanhar a, chhungkua leh khawtlanga kan mawhphurhna, kan ngaih pawimawh deuh deuh hi a tul hle a ni. Hei hi tunlaia kan hrivei, Zoramiina kan hrivei a ni a, hei hi a chhiartu leh ngaithlatuten hlawk taka hun kan hman theuh theih nan, Lalpan kan zata ngal min sawm sak se la, tin hei sawi ho tur hi a awm a, pahnih hei hi kan rawn chhiar chhuak lawk ang a, sawi ho tur pahnih a rawn dah hian pakhatnah chuan khawtlang sualna leh dik lohna hrang hrang te hi tual chhung bial leh BCM pumpui hian ngai ngai pawimawh tawkin kan inhria em? Mission kan vei ang hian Kan khawtlang hi kan vei tawkin ka inhria em? tiin zawhna a rawn siam a. Pahnihnah chuan NGO leh political party inthlanna local, block leh district level ah te hian BCM rilru pu a kan mi leh sa te hi vawrh chhuak tam deuh deuh tura hmalak hi tulin kan inhria em? tih a ni a. Ka kha keimahni theuhin kan lo chhang dawn nia.